machiegni e kinde machalo koda maendi jawinana antiere go tramogi kaendi nyinga tobi jakobe nyathi kiberowa an kod okinja makambo kaendi kendo asebet piny achiel kachiel mondo agawanane e weche moko mwanyalo resogo piny ei keny ei dak okinja makambo Oh, wuod komenya ruaki mm. kendo kawuono aneno kidonjo kotoch iywak to winy ywak ati ging'eyo ok okay.
ing'eni kidonjo kama otwinjo ka gik moko ywak nyaka ing'en gimoro ni ka ng'ama ng'a, eh. thuon odonjo eh, to kineno kidonjo kama to gik moko ling mano ok in thuon gwa mm, mm, kawuono ing'eni paka mano ok in donjo kata jakom kodonjo kama to changes nyaka ine eh, mano thuon Kawuono awinjo ka paka bo ywak. Ng'en paka nomor ni ng'e dhoge. Kiawa.
Kiawa yodwa ka. Kiwacho wachwa go gini. Koro kiwinjo ka gik moko ywak kate. Ero. Ma nyaka hundhu iwinjo ka ng'unyo. Ero. To wach pek. Mm. I piny Ramoga Jwang kaka pok wanyiso ni idwa wuoyo ang'o. Mm. Ne nitie nyinge moko ma nomi luora ahinya e piny Luo ka. Awinji. Machiel ne en Or.
Mm-hmm. To gi Maro. Mm-hmm. Magi ne nyinge malich ahinya e piny Ramoga Jwang. To sani tinde gilalo miyo juogi oneno ni ogolie chik apar matayo or gi maro. Ing'e ni chon nogo no maro ketho ugunja. Mm. To ka juogi nono matut, mm. wang' ni ore madhi ketho ugunja. Gine achayo osedonjo nyikwara mogi kind or gi maro. Awinji. Ma koro osebiro marach piny luo. Mm. Ng'enu ruwecha nyocha uwinjo ni or olosore oko maduong' e dhood maro. Mm. Eh, Gin iwinjo mano. Mano asewinjo. Eh, Oriyo wang' bodhi olosre oko maduong' i dhood maro. Mine ma boto wach. Ero. Nok oboto wach. Akia nobiro to chamo gweno. To kuwuok kode maber. Ah, no- noluonge to chamo gweno. Kaeto ofuke nek be to kara maro noholone. Bodumi apiko. Tapano maro noboto wach. Piyo wang' yawo masani gi. Eh? To chako wacho ni anyalo duoko ni gwendi. Koro mano nyikwa Ramogi Ajwang' nowinjo nolandi e nyakalondo mang'eny ahinya ting'e ni juogi nyisa ni kama ne oro losre no, Mm. pok ogole ga nikech jodongo kia nitie igole nadi to jomage magole Mm. Eh, koro kanya podi ki- pod wach ne tek Mm. orwecha nyocha uwinjo no or no- nolosre dhood maro nyoro nyo uwinjo no or odere e tok od maro kawuono mar odhi modonjo mobet od kitanda nyare Mm. kudwaro ketho keny omiyo wechegi to ang'e ni koro jodongo ing'eni ka, ka pek kabisa okinji gen gi ng'eny ma kichako kwano gi seche gik ma or gi mar osetimo mosekelo koko ma e keny kaendi e kind or gi maro wanyalo kwano gi gotramwe kaendi wapona ka piny ama lilwaka ing'eni koro iwene jodongo Ero. omore wuon kado giri Eh, gokelo wino jakabla Eh, gini ma koro juogo yie nigi ni koro gibiro tuomo tiend wechego ing'eni kogol chike ero to koro wuon kado nyaka bedie Eh, gin gokelo jaka black mm. Cho- chikego ochopo chikegi kare. ochopo kare Ero. koro nyikwa ramogi ajwang' nitie chik apar kama koro biro tayi ng'ama or Ah. kaka inyalo bet kod maro Mm. ma chik namba achiel dwaro ni maro ka dwaro kony kuom ore Mm. okalo kuom nyare mano nyaka omiyo ore luor koso omiyo nyare ing'e ni sim maro ok goga direct Eh, atogo ng'ama ogoni ing'e ni ok ong'eye eh. pok nonene nyare olalo michopogo ir chwore nyare mong'e kuma ne giyude e okalo ir nyare eh? nyare mong'e ng'acha ing'eni ni nyalo gocho ing'eni kinde mane loso chike ramoga jwang ero ne rie kabisa eh? nikech mar ok ong'e or eh? sama en ga ng'ama komako sim kowinjo wach pesa no nyalo ndakre didek kata lweny nyalo wuok e ode ni kata lweny nyalo an weche pesa to kadwa ing'eni gik ailaw koro kiwach ni maro eh? kore momi juogi mege luo ne dwaro ni kidwaro gimo kuom ori mm. ikalo kuom nyare Aha. owuoyo kod nyare ema chwalo wachno to nyare ing'e ni mong'e kit ng'ano ong'e maler Ka ong'eye ong'eye ma ng'eni ng'eni wachoni kata ken wuod mogo to oted alot to nyare ng'eni pod oling wachoni pod okano akana wa- ong'e sama biro kone wachno Eh, nyalo dhi dwaro wiwu chiro bikelni Bu- bu- ong'e iye bang' luwe nyuka bukoro jaduong' luya luya Ero. to wacho ni to bise winjo wach mathuro ni podi aha. ni madhi ba dwaga nokone sama sama wiwa pedhi mesa ni ah to ma, ma ok kwayaga mang'eny okinyi ka karombo chitera kala iwinjo ka to ki- Usaus, ero. eh, usaus ng'eny Usaus, ong'e- ong'eye eh, eh. Eh, osomo jaode nobong'eyo ting'e ni samoro maro gocho eh. nodwaro kony kuom nyare ero to ogocho no or Eh. to or ni be min gi bende osegocho ni Eh. bochwanyre gi min olag wach ma pesa i dala to maru ng'en kodek nyiso mar kako minwa monyuola ma asekwero ito in Ito in- ng'a? koro nyare ema chik ramogi jwang' dwaro ni kidwaro Ero. ikalo kuom nyari Eh. nyari wuoyo kode Eh. nikech emong'eye Emo- emong'e ng'ano Kaka waselero Eh, cha. kaka waselero Ero. Ah, chik namba ariyo nyakwara moga jwang' ma bende tayo or kod maro wacho ni kony matindo Eh. maro kokwa ore Ah. eh, gik moko kaka airtime
sambasa na eh, ni, ni kibrit athina kibrit Eh. onge oda ka Eh. orna gimo Eh. sabun kata chumbi an nono tie mere masani to kwayo Ero. maging'eno kwanyare Eh. e chikra moga jwang' dwaro ni maro Mm. chomo ore Eh. kokalo kuom nyare Eh, weche madongo kaka gero ot eh. Eh, ni mama be ywaga ni kaka koth ng'enyni Od- od- ode cha dwa nolugne ko- ode ne chande Eh, ng'eni en gima omi kwayo to setiekoga dweche ariyo kok winji Mm. ok ni nyoro nye kwaga airtime kendo ko sani Eh. odi owalore ng'eni or be koro ng'eni obende ong'eyo Aha. Eh, obiro nyiso nyare na sani to weye mondi mm. sani to aneno ka en no nang'eyi chieng' moyudo pesa mon ing'e nong'e chwogi mhm. nitie chwo moko ma koyudo pesa to dhako nyalo gole bitere thurgi
kakibakoluetgikuro ndalo adek odak i senta eh, odak i senta odhi to giduogo kamano eh, to gidok i senta to giduogo eh, bu pesa rum koro ekiya kode koro mamo mijuok ramoka jiwang' dwaro ni gigi timogi kikalo kuom dhako to kony matindo tindo to mar ok kwa nyare emomiyo ineno ka mon gere Mm. kodhi e chiro kodwa ni kwayi change gigi obe modiga to samoro nyalo oro ne min-gi chik namba adek nyakwara mogi ma be tayo orgo mar owacho ni or ok tho wuoyogo mar usa duto ichiew nade min nyaimbo yaye wuoye gi nyari ni ohero nindo To to ji kod doyo chwe ji sani.
doyo sani Eh, kaw simu iwuogo gi mamani ng'en mago chikra mokajwang' Eh. orgo marono mano ni en luor maduong' kabisa Mm. iyudo nodak mana ni yamo kuodo e lemba ka Hmm, winjo we- weche matindo tindo Ero. e, koro or ok tho wuoyo gi maro mm. saduto mm. e, in maro na en gi- ng'ama kiwuoyogo to mana ka wach moro nitie mapek mm. to buche moko matindo tindo ni chwanyri kod dhako awoko awok okinyi to awewa kober koka duogi ot Tayudo ko ob- ob- okuot ma kowuok Owuoyo. pirgo iluongo yuochene ma wuoyo kode ok ni maro. ok ni maro ni mani se ywa sim ing'e ni simni Eh. ji mang'eny koro ok ong'e ka- yo migoyego kama. sani koro itiyo kode e yo mok owinjore nyaka ma ok owinjore otiye kode Eh, inyo kogo igine neno maro to dhawo be nyalo bet e ot ka ma ing'eni dhawo be kowuok ji gorega to iyudo ka maro dha- dha- nyako ogore gi jaode ka koro yawo sim ni min gi owinje dinjie winjie ka komuoch ati ing'eni en mogo kor ot E, koro simbe kaila chiko koyi walwar gi nyakwara mogi chik namba ang'wen mabe tayo org maro mawacho ni maro ok tho limbe Mm. ka nyare sa duto ka ok nyari ong'eyo Ah, ing'e mae to komako mere makapango ero ing'e ni makapango to giko dwe koro kware akwaya ka na wabiri buchwa moro ka tawachirara wanenie nyathina Ah, ah, amos nyikwaya Amo- amos nyikwaya maro kadhi Mm. to en gima ichiko achika ma kata ka ber Mhm. to ilande mana e redio nam lolwe Ero. en mar ng'ane Dhi biro. dhi biro Ero. to ji ng'eyo Eh. biro ma marono en gima ji orito kendo idwa ni kowe maber to limbe mo ma giko dwe ka giko dweni ng'e nitie mere moko ma bende iwinjona koluongo nyare gi tok dala Mm. mina kinyi mina kinyi ng'e ni mine berieka Ero. nitie nyinge nyithindegi moko nyithindo moko nitie maber korwako Eh. min adhiambo ng'e mano kowinjo to adhiambo ni ng'eno oheroga dhiga moto Eh. timo gik matindo tindo to osewuok koro mere nyaka ng'e ni ka ori ok en na kama itho time limbe mani tok dala samoro ng'ato kali kaka ti apiko ng'encha nidhi kanye nidhi kochwinjo nyis nago ni min gi nitie malo kobi omosa Eh. e, mago gik mak timi kit ramogo ajwang' chik namba abich nyakwar ramogo ajwang' ma bende tayo org maro wacho ni maro ok gon or sim sa duto ing'e ni mar ok en wuodi Mm. ing'e ni mere ma sani tiwinjo kowacho ni ore in aina nyathina in thuolo In Piny aina tindo nyathina. chiew.
Eh, Weluora. eh. ing'e ni kit ramoga jwang' nyikwa ramoga jwang' nyaka ng'e ni or ni be nitie yore ang'wen matere thur gi dhako awinji ma yo mokwongo en kidhi nyombo mano nyaka iluw yo mar ariyo en kidhi liel ng'e ni liel kotimre kanyo nyaka idhi Ah, yo mar adek en kidhi neno dala ae mar ang'wen ma ma watemoga garo gini Ero. en nende wuoth moro teri kamoro Eh? tiwacho ni ah koni ing'e ni makendo ga ok anyal kalo makamoso Wamos gi ane." wamos gi ane Aha. to mos ma pile pile en ima juogi odagi Eh, koro or nyaka imi luor luor mane nitie kind org marwa nyaka rit walwar gi nyikwa ramogi chik namba auchiel ma bende tayo or kod maro mondo luor machon jobedie or nyaka dog ne maro piny ka wuoyo kode Ng'e nitie- mi- min nyako ng'e no kiduokrigo kaka Awinji. iduokri gi nyari kata kaka iduok kata kaka inyalo wuoyo gi minu biom nyari Eh. ma- machal kodi asewinjiga kiwuoyi simno okaw tich oka- ka timni te awinjoga min kaka wuoyo koda sim aseligni Eh, iwinjo. to koro ing'e mano ma wuoyogo wan yawa Eh, to ma- iling ne ng'a Eh. ng'a ma kitamna dhako ne amiyo Ng'en maro be nyalo boto ni wach. Eh? Duok na nyara. Hmm? Kata nyikwaya pok aneno nyaka sani dhok to tek. Nyathina noduokna. Eh? Ma duoko ni, ma duoko ni. Eh? Chiemo ka bi oda ka. Mago ikwako timo gi maro ya. Mago mbaka mok wacho ah, maro. Ng'en simbe, migo ng'en maro ne ng'e muluor maro kia pach or. Ero. Or be kia pach maro. Eh. Koro luor ni momine gi bete to hmm. simni. Ema mi ka koro yudo ka koro wechegi. bire nyalo mi idwok penjo kata iwach wach moko kowinjore iwuok ti dhogi kaka ng'ama oa sani yudore kata i stage Mm. ka ng'ato dhawo gi mar esi iwinjo ko dhawo gi mar esi Eh? ng'ato wacho ni gana tueye gi tol Mm. rangach lach pok ochopo kanyo mani geno beti koma chien ei gari bas Eh, ging'eny kata i gari iwinjo ka ng'ato dha dhano mare e mtoka koro luor mo machon to iyudo ka ng'ato rango- aselingni idwa pimo itugo koda Koro ing'e ni gi- kit Ramogi Ajwang' Mhm. mar nyakwar Ramogi to kawuo to dwa ni ji owinje. Eh. Koro somo ni maro to en e mtoka. Ero. Mondo mine man ka gichuo bong'en to mang'a manadi. Ng'ani pek manadi osomo nyaka ni mari gari. Yawa. Ing'en kiwinjo joma wuoyo ga gari matego. Mm. Gibe gin gi juogi mag luo mag nyisruok. Mm. Yudwa nong'eye na en mapek machana. Chik namba abiriyo nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayi in or kod maro wacho ni maro ok bandh or e keny. Simo nyalo go didek. Koro chik Ramogi Ajwang' dwaro ni nyare ema onyiso chwalo wach. Mm. E, dhano chik luo koyie ni mondo bandh ka gowi. kendo nyare ong'eyo sama nyalo wuoye gi chwore mana Eh. kaka niwacho chien cha. Eh, ting'e ni juogi nyisa aneno ka kojo ma pok onyombo moro wacho ni emomiyo aheroga lam lolwe. Medna sauti no. Okinja. Niwinjo nyifie mama ni owema. to juogi ng'e ni juogi ng'e ni buchi juogi ber wacho ni chog wang' chagwen ero koro gibe siemo gi unjo ma pok onyombo ma koo mor ka mm. ni temi bende inyuom nya ng'ato nikech ibe gima itimo ga mm. nyithindi ibro timni ma nyithindi midendo ga mamoro ichako mna mama ibe ni rit keny ma nyari iwacho ni to chieng' na tho ma kachame gi nyara kata ka ok aneno ka ja, ja, ja, oro donje dalana e. Ing'en en wach marach i piny Ramogi Ajwang' ka Eh. nitie iyudo ka ng'ato idhi nyuom nyare to ni ng'ani iyudo ni ng'ani Pok nonyuom. nonyuomoga da- nido pok onyuomoga min ode. tinde nyaka mine moko tinde ofa onyuomore kende Eh, mine man- minego temo nikech koro tamo wang'i to ibed wan mondo ilos kari ing'eni mine ma losoga ot konyi kwa Ramogi ma pok onyombo nyaka ng'e ni pidho dhano to tek ing'eni upimogo mare ing'eni mo ibed gi nyathi bichupe pi- eh, ya- yath opangre e ot bi chieng' moro owuog ng'ama duong' Ero. ae to ng'ato dwa nodag kode nono Mm. mano kuong' nyaka bedi omiyo kato nyaka urianre kata chik odag ni maro kubandhu to nyaka urianre walwar kodgi chik namba boro nyakwara mogajwang' ma be tayi ng'ama org maro wacho ni maro nyaka puonjre rwakruok Mm. ka nyare osedhi tedo Mm. ing'e ni inyalo romo gi ori chiro Sa- e sama king'eyo Eh, ing'e ni longe moweyo tigi nu ng'e nitie mere moko nyare osedi tedo to pod longe en kata gi tigo Ero. tigo ni nungone aye kata ka eh, blouse ma onge- o- orwako ma- ma- madhaw gi nungo ka gidwa winjore gi nungo winjire oguyo mone kanyo matamo gi winjruok oguyo bende ogorie Ogorie. kata okela ero to en maro ayudo ka tigo moro oringi koro guyo kaendi gokela mogori Eh, eh, okela bogor mano maro koro ineno okela mogori e- e nungone Eh, koro en ma- magi gin gik makelo rochruok ero Eh, momiyo nyaramoga jwang' ne dwa ni kapod ng'ato tin Eh? ochamra ane Ko- koro osebet ng'ama duong' tiloro chapta to koro iloro chapta Ew. ng'e nitie moko to jonyuol bende onego ng'e ng'e Eh. ni ok gidi adiya nyithindo ahinya nikech nyathi be ka koro idiye koro chieng' mowuok oko Eh? mobe koro owuok oko mowuok oko mar angayi Aha, mobe koro en gi mare Aha. Inge- iseneno mine moko ma en kore ka en gi nyakware aha, gi mondi yawote aha. to ra ochamo ma kohangla go- goyre e gweng' to miel molwar ni lowo O- omiel mohingo nyathine e pap Eh, onya- mi nyathine ma wene ah pap nyithindegi kidhi nyath- nyithindegi wich kuot mi otamo nyathine wene pap Eh. nikech min gibiro miel e pap mohinge Ma- maliel nitie O- kodonjo to miel molwar ni to lowo kobe ka en jaduong' Mm. to ka en jaduong' Jaduong' miel gi mkwajo. Iyo ka jaduong' omiel go kwajo malich kabisa. Koro kit ramo ga jwang' dwaro ni ichamo racho. Hano ka be dhi kanyo nikech ang'er fa dhi bro dhi kuro. Eh, An an an nyithinda an asetiekra kodu. Ero. Eh, Koro iro ka nyithindo ok dwa dhi kamoro nikech wuon gi. Kata Kata min min gi ango dhi kanyo. to Ibiro en- jawogi. Eh, Ne en koro beto ji pamo ni min gi. Koro eka raha olwar kuom min. Koro chike gigi nyaka un kwara moga jwang' ung'e ni sebet maro. Pod e kitucho umi kitwe e tigo. Aha. otucho lewe kokisebet maro nyakwara mogo ajwang' to nitie rwakruok maro ma koro iluongo ni irango kama iluongo ni nyiwande Mm. chik namba ochiko nyakwara mogo ajwang' ma bet ae org maro wacho ni or nyaka par maro sama okonyo min Mm. Eh, ing'e ni sama ikendo sama ikendo koro in kod min ariyo Awinji. chik ni ing'e notamoga joma chwo luwo koro yudo ka kata namaro be kaburo riwi gi nyari mm. to dok na ni nyari ing'e ni jolamo ga jwang' chon e riek eh. ma kata ka nyako chandi to min gi timako kucha ma koko kucha mane wen in emirach anyuoli woki yang'eyi anyanga chako kweri eh. chon yawe ni weri gi kido gi dibede dako beri in emichando ja ugenya ing'e ni mano kama koro ikawo or maro bende chal mamani ero eh, koro iyudo ka koko wuok to iyudo kumikonyi To ka in ik- higni gi higni ok oyudi lwetu kugwenyre nyare moginene to ng'e ni mano kanyo wach tekie. Omiyo again kanyo kanyo nyakwara moga jwang'o winjo ahinya ni or nyaka par maro sama okonyo min. Eh, ing'e ni- ing'e ni bende gigi itimo nikech ibende nyari nitie ino timni e, nyari nitie mibe ka gimitimo ni ibe ka nyari obet maduong tibo ka poka oche ni wacho ni nadi jaduong mm. a na nitie mm. a na ba pari na dir ni gimo mm. tiyudo mm. nono ibende ibro na wuotho awuotha kika kitimri ni ma chik ramoga jwang no nyaka gimake chik namba par nyakwara moga jwang majuogi loro go chike gi kind or gi maro wacho ni or ok ger ni maro od ot kapodi ok ogedo ne min monyuole mm-hmm. Eh, ing'e nitie aoche moko kama en mar oling' yod kidi awinji dhoot chuma to min gi monyuole od lum awinji diek be chamo dhoot dhoot par ma ing'e ni chik ramogo daga Ehe. Ra- chik ramogi dwaro ni mama ni mikwongogo mondo obed ranyisi makare Eh, ne mondo obe- odi eh, obed ranyisi makare ne odi Mm. Eh, ting'e nitie jomoko ma en kata kobiro limbe Mm. to chwadi so piny to bire to korawo to donjo kor gi dhako mm. to kanye motieke mm. koro kodok kor gi to dhadha ng'e ni min mon ka ilago bi wach ah, an an ko an wadu cha chido chunya abe wawa mos min wan ta haya okija makosa matimere gan gi moro timere ma chiemo no riu yuoche ne gi nyieke ne mm. odhi dala ne mm. kata odhi dala gi mm. mindu ka gero eh ne wadhi dala ng'ane ng'ane ogedo ni ng'ane ogedo ni ma- ni- ni- ni mar mare mano ing'e ni maro ma- mamu olwar piny Ti- mamu mano mamu olwar piny Ni mamu okumoga ing'e ni sama mamu ne chandre na kata ka chwako amuna amuna gi ero buthagre Go tworo. eh bu- go tworo buthagre kodi Mm. bisomo ba into koro nyasaye ogwedhi Mm. aye to moro cha to ne ne nyithinde kod ichgago Mm. en nyithindego ne doyoga doyo Eh. to koro ing'e ni ng'ama dhako nyako to hape jaleng're Tipo ka apo lengre, koro kocha miloso ga chiemo to minu ni thagre. Gik ka ila gi nyakwara moga jwang' nyaka ng'e ni bende sama yawuot ibro pong'. Mm. Bro na lal ka monde gi. Mm. E, Ini dala ni kibro ga go sim, sim ke goto ki ng'ada ng'ada. Mm. Koro mondi kari odhi maber, kuongi ger ni mama ni ot. Bilos mama ni maber. Kore kidhi kamaro. Mm. E, ng'en jomoko nitie ma ng'en min mare be mariek. Kata Biseneno kuongi gi los odi bende iseneno mere kamorade Mhm. ineno ka girangre to neno ong'en mere mon riek gipimore gipimre to ng'a ng'ani chiwo dani dala gi chal ga kama Mm, to an to dala na chal kama mm, koro giromo kuma giromo e nyiwende mm. to neno ka mi- min chiwode cha ler motamo wang'e Ero. Lep- lepe otwang' atwang' eto orwako mboto ing'eni ka koro kwe onge ineno ka gichicha chicha Ero. omiyo un mere ma bende mayo mon nyithindegi ni in koro i- i- la- ing'eni mi- mere moko be nitie momi juogi golo chikegi mere moko be nitie madhi kita ni oche gi ajuoga Ajuoga. Eh, Mondo oyud oloso komak- or- omak or. oloso or otwe or twech ma simb simb min or ok mak koro nyikwara moga jwang ka koro nyaka urang kabisa mar wach mar ni idhi gero ni mar ot malich to mamani to ijwang'o Eh. mano nyaka irangi kuong iloso od mamani ai idhi kamaro Kalu- to ka lweti ber to be ilosonigi alosa machal ma kidhi ng'en kama be chiemo nitie dondruok ok ng'eny ng'e ni ng'ama nyako rito jonyuol molowoi ero e, koro kawoga kor jaode koro loso min ero to koni ing'e ni mere nitie ma nyi- nyiri nitie ka- kapok watieko chike Mm. miyudo ka min wuoyi kobiro lime kata ka pango to kodwa Mm. e, biro kuodo wiye ibro kuodo wiye mwandu to ode. mag mwandu ting'e ni mag wuode Mag wuode. Eh, to ni ng'ama biro mo- monyuolone dichuo momiyo chiemoni Biro kuodo biro wiye. kuodo wiye to min kobiro Eh. piny lich mikowo ma koro gi kaila gi nyakwara moko ajwang' ng'e ni kitimogi tibe itimogi ani in iwuon ma sama iriemboga min wuoyi odi ok idwa nolimi ni tibende ng'ega ni bende inyuologa wuoyi chi wuoyi bironi kendo ma chi wuoyi ma ko nyasaye biro miyi nobedie marach moloyi satan Eh, ma- ma wiye ochung' tungo ma Ochung'. kochuole ko- koting'o ng'am ng'ute Ah, malo kata kokalo e chiro to jong'ang'an ma cha chiwo ni ng'ano en kid kodwa dhawo to kodhawo adhawa ni dhawo wuok okwongo manyo dier dier laru kama ochung'e gi malo matin emodire wa nyise chamo mag chuori we acham gi mag jaoda agen nyakwara ma wajwang' komako chikegi to mere gi or biro Ero. dak gi luor kaka chon jawinjona mana kamano e chik apar matayo or gi mbaro e keny mondo keny mantiere kinde kod eh, nyare jodhi maber nyinga tobe jakobo nyathi kimirwa wachak wago kuri odiechieng' moro machielo machalo koda maendi oriti masani